eye bubu aɖeke mele afi ɖeke ɖe nu kpɔ gbeɖe gbeɖe gbeɖe o eye enye mawu mavɔ eye eƒe ŋkɔe nye yesu si ke nye kristo la ke nye mawu nɔviwo lɔlɔwo Menya be eŋu nye ɖe gake nanye kpli o. Eye Aƒetɔ ƒe nukunudɔwoe nye siawo katã. Eya metoe medo gbe na mia dometɔ ɖe sia ɖe le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvinye, elate ŋu se gbe ya? Aƒetɔ ƒe gbe le ɖiɖim na wò. Aƒetɔ ƒe gbe le ɖiɖim na wò. be nànya ame si ke tutu ye wònye, nàdze sii ame si ke tutu wònye. Míele akafukafu kple akpedada tsɔ na míaƒe Mawu si ke le eh, didim gbe sia gbe be amegbetɔ ɖe kpekpea natrɔ ɖe yeƒe enya la ŋu, ke nye ye ŋutɔa, ke nye Mawu matrɔmatrɔ la. Nɔvinye se gbe sia ɖa. Anyiglago, anyiglagowo ƒe anyiglago mawɔwoe. Aƒetɔ Dziɖulagã, Aƒetɔ ye gblɔe, be maganɔ alea o. Nu si nye ame tsɛ tɔ la, woatsɔe nɛ. Anyiglago, anyiglagowo ƒe anyiglago, mawɔe. Aƒetɔ Dziɖulagã, Aƒetɔ ye gblɔe. be maganɔ alea o. Nu si nye ame tsɛtɔ la, woatsɔe nɛ. Nɔvinye, nu si ke nye etɔwò, nenye be nyateƒee le Kristo me la, woatsɔe na wò. Míaƒe egbe ƒe nya le gbɔgblɔ na mí le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea me. Abe ale si ke Mateo ŋlɔe ene. Le Mateo ƒe agbalẽ ta blavovɔ etɔ̃ kpukpui wuiɖekɛ xɛ ɖe wuevea me. Afi ma wole gbɔgblɔ na mi le bena, ke nye aƒetɔ ƒe gbe hele ɖiɖim be, ke ame si nye gãtɔ le mia dome la, nanye miaƒe subɔla. Eye Ame si le, ame si ke la do eɖokui ɖe dzi la, woabɔbɔe ɖe anyi, eye ame si ke la bɔbɔ eɖokui ɖe anyi la, woadoe ɖe dzi. Yesu yi dzi gagblɔ le Luka ƒe agbalẽ me, etawoe nyi kpukpuwoe ne bena, Mele egblɔm na mi bena, Ame sia la, wotso wotso afia nɛ, eye wòtre aƒeme yi na ame kemɛ, elabena ame sia ame si doa eɖokui ɖe dzi la, woabɔbɔe ɖe anyi, ke ame si bɔbɔa eɖokui ɖe anyi la, Woadoe ɖe edzi. Nɔvinye lɔlɔ̃tɔwo la, ame sia ame si ke doa eɖokui ɖe dzi to emɔ ka emɔ sia mɔ nu la, Aƒetɔ be yeabɔbɔe ɖe anyi. Ke ame si ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi eye wòxɔ Aƒetɔ ƒe nya, Leke tutu wòle ɖo la, woadoe ɖe dzi elabena tɔtrɔ la va agbewò me. Ne èbɔbɔ ɖokuiwò ɖe Aƒetɔ ƒe nya si ke le dodom tso eƒe nyagblɔɖila gbɔ, tso eƒe Gbetakpɔla gbɔ, abe leke tutue wòtsɔ de nu me nam nene la, ne ète ŋu see bɔbɔ ɖe te hexɔe la, ke àkpɔ dodoɖedzi. Dodoɖedzi ke tso ɖeɖekpɔkpɔ me. Dodoɖedzi si ke tso ame dzɔdzɔe tɔtɔ zu me. Dodoɖedzi ke tso Mawu vi susu me. Elabe Aƒetɔ ƒe nya gblɔ be, Anyi glago, anyi glago, woƒe anyi glago, mawɔ woe. Aƒetɔ Dziɖula gã Aƒetɔ ye gblɔe, be maganɔ alea o, nu si nye ame tsɛ tɔ la, woatsɔe nɛ. Nu si ke nye tɔ la, tɔwòe. Ne Mawu tsɔ enya na eƒe nyagblɔɖila be negblɔ la, eɖo la gblɔe leke tutu wòle ɖo, elabe nya ma nye tɔnye, elabe eye mawɔ, eya be eti Mawu yɔm ɖo. Nyemagblɔ bubu o, be madze ame ɖe nu o. Ale Aƒetɔ Dziɖula gã Aƒetɔ gblɔe nye si, Nye ya matsɔ sedirti kɔkɔ ƒe ɖɔmee aɖado wɔtametɔ ƒe alɔ fẽ ɖe maŋe aɖado ɖe eto kɔkɔ gã aɖe dzi. Israel ƒe to kɔkɔ dzi madoe ɖo, adze alɔ, atse ku, eye wòazu sedati nyui aɖe si ke vu dranyi, eye xevi ƒomevi vovovowo katã anɔ ete. Eƒe alɔwo ƒe vɔvɔli te woanɔ, eye gbemetiwo katã woadze sii be nyee Aƒetɔ ye bɔbɔ ati kɔkɔ la ɖe anyi, eye mekɔ ati tẽxɛ la ɖe edzi. Nyee na ati mumu la ku, eye ati ƒuƒu la dze. Haleluya! Haleluya! Ame ka tɔe nènye o? Ebɔbɔ eɖokui ɖe Mawu tea? Elabe ŋusẽ le Mawu si. Abe leke egbe be nye aƒetɔ ye ƒo nu eye mewɔe hã. Aƒetɔ ƒo nu eye wɔe hã. Hezekiel ƒe agbalẽ ta wui ade kpukpui blavɔ ve eye ɖe kpukpui blavɔ enia me. Ale aƒetɔ dziɖula aƒetɔ gblɔe nye si. Woaɖe tablanu ɖa, eye woaɖe fiakuku ɖi. Maganɔ alea o, ke boŋ woado ame tsɛ ɖe dzi, eye woabɔbɔ amegã ɖe anyi. Anyiglago anyigago ƒe anyigago ma wɔe. Esia maganɔ anyi o va se ɖe esime ame si tɔ wònye la nava eye matsɔe nɛ. Nɔvi lɔlɔtɔwo, mile nya ya sema? Mawue nye Mawu le eɖokui si eye yeƒe didie nye bena nye kplola mia bɔbɔ ɖe ete. Ame aɖewo sia nya yawo gake lo, gake wogbe be yewomatɔ le yewoƒe dzi me o. Mawu awɔ nukunu le ame siwo katã bɔbɔ ɖokui ɖe Mawu ƒe Mawu ƒe kpɔkpɔ te. Mawu le gbɔgbɔ maganɔ alekea o. Womagayɔ nuvɔwɔla be enudzɔdzɔwɔla o. Eye wògblɔ be ame si le eɖokui kpɔ alo ati mumu ɖe li, ke ne gblɔ be enye mumu naneke mate ŋu akpee dzi o la, Aƒetɔ be yeana be ati ma la ku, ke ati ƒuƒu la trɔ dze, eye wòadze nyadrii. Elabe Aƒetɔ ƒe nya gblɔ be, Míawoe nye alɔdzɔe le ye ŋu, Nɔvinye, Aƒetɔ ƒe nya vava nɔ wò gaƒoƒo ya me. Yesu Kristo wome consider o, wome kpɔe ɖe nuɖeke dzi o. Vɔ ye va ɖe xexea katã, elabe Mawu ye wònye. Egbe nenema kea, nenye be Mawu yɔ ame ɖe, eya amea le nyateƒe gblɔm la, ame geɖewo melɔ̃a eƒe nya gbɔ o. Vɔ ame mae Mawu tia be Ne èse nya ke tso te nu me nɛ la, ye la na be wò hã la kpɔ vovo. Ye la na be wò hã la kpɔ Afetɔa ƒe mɔ si ke wòta. Mèganya nu le ɖokuiwò me o. Mègado ɖokuiwò ɖe dzi be yenye amegã, yenye gatɔ, yenye ya kple kemɛ, yenye prezida, yenye minista, yenye profɛtegã, vɔ mènya Mawu ƒe yɔyɔa ƒe ŋusẽ alo eƒe yɔyɔa ƒe gɔmemese gɔme o. Eya ta Aƒetɔ maganɔ nenema ke o. Ame siwo tɔ ye tia be negblɔ yeƒe nya la ya woe nagblɔe, elabe womagblɔ bubu ɖeke to ŋu na esi tsɔ na wo o. Eya ta nɔvinye, nye si ke medi magbɔ na wò ɖe enya siwo me nye bena, nàbɔbɔ ɖokuiwò ne Aƒetɔ nedo wò ɖe dzi. elabe nenye be gbe be yemabɔbɔ ɖokui o ɖe aƒetɔ ƒe nya te o la ei menye aƒetɔ nya o ɖeke o lo wò ŋutɔ ke gbea be matrɔ o eye anye vɔɖitɔ yanye busutɔ yanye kla makpakpe subɔla aƒetɔ la ɖe ha o ɖe dogbadzi aƒetɔ la do ŋkpe o elabe eƒe nya metrɔ o Yesu Kristo ke nye Mawua aɖe eƒe ŋutikɔkɔe ɖe go eye dukɔ katã wòanya be ye nye Mawu. Eya ta nɔvinye, Aƒetɔ maganɔ lekea o. Woado ame tsɛ ɖe dzi eye woabɔbɔ ame gã ɖe anyi eye nu si ke nye ame ɖe tɔ la, ye tɔ ko wòanye. Eya ta kpɔ gbɔ be nu ke nye tɔwò la, le Kristo me la, lé ŋku ɖe eŋuti ne nàwɔe ŋutidɔ nyuie. Ne mekpɔtɔ dzi me o, ya eɖokuiwo blem be yenye Kristotɔ la, game su bena nàtrɔ, elabene menya, menya be Yesu ye nye Kristo o la, mekpɔtɔ dzi me o. Eye ne Kristo kee nye Mawu ne menyia o la, ke mekpɔtɔ dzi me o. Ke yɔyɔe va nɔ bena nàbɔbɔ ɖokuiwò egbe ne nàyɔ wò ŋutɔ kple ƒomeawo katã, ne miava dze klo ɖe Aƒetɔ ƒe ŋkume, ne miatɔ le miaƒe dzi me, ne miaʋu eme bena, Aƒetɔ Yesue, O, medze si ɖokuinye azɔ, eye eya ta metrɔ, eye manye tɔwò ɖaa, ale be xɔxɔ nava aƒe na wò. Aƒetɔ maganɔ le keake o. Ɖeke nuwo le fitifitie maganɔ nene o. Eye aɖe eƒe ŋusẽ ɖe ko afia. Eya ta trɔ ɖe ŋuti egbe ne nàkpɔ xɔxɔ tso eya amea gbɔ. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, woyrawo nenye be etsɔe sia de dɔ wɔm le o. Mawu le yrawo geɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woyrawo kakaka. Lɔlɔ̃tɔwo, megado gbe na mi le mia Aƒetɔ kple miaƒe Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mexɔe se be Ame sia ame gafɔ nyuie le egbe ƒe ŋkekea me. Aƒetɔ ƒe dɔwɔwɔwɔ ye. Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nukunudɔwɔwɔ ye. Ye na mɔ ye na mi mɔnukpɔkpɔ ya be míegafɔ ɖe agbe agbagɔ ƒe anyigba ya dzi. Eyae míatsɔ bubu na. Eyae míatsɔ dodo ɖe dzi na yawo katã yi. Eya tae wòle vevie be míadze si eye anya nu siwo le vevie ɖe eye wòhiã na mí be míanye afi mía aɖo kakaɖedzi kple xɔse ɖe nu sia nu si ke míle wɔwɔm abe Mawu ƒe dukɔ alo Kristotɔ ene. Elabe ne mènya nuawo o la, alanɔ fuflum ɖe yame eye màkpɔ viɖe ɖeke le eme o. Ye gbe ma gbe ɖewohĩ Aƒetɔ la gblɔ nɔ be yemedze si wò telalii gbɔ, èɖu vɔ̃ɖi wɔla. Aƒetɔ medi be nenɔ nenema na wò o ta, alo nenɔ nenema na mí o ta, eya ta wòhiã be ala se nuwo gɔme, eye ala nya be nenema wòle. ye ate ŋu ayɔ Aƒetɔ Yesu ke nye Mawu la eye wòatɔ tɔ nɔ wò le situation alo nɔnɔme ɖekpekpe me. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, míaƒe egbe ƒe mawunya alo nya si ke Aƒetɔ agatsɔ na mí ye di be wò hã nànya nenye be nyateƒee èlɔ̃ eye èdi. to xɔse me be yeadze si ame si ke nye Yesu la, ke menye amegbetɔ o la, ana ɖe ɖokui fia o, eye magakpɔtɔ anɔ enuwo me dze gbloglo nɔ yi ɖe yame o, ke anakpɔ kakaɖedzi, ke na be ɖeɖekpɔkpɔ vovokpɔkpɔ, ametɔxɛsusu kple amedzodzesusu le Kristo Yesu me, ale be magagblɔ gbe ɖeka gbe kpɔ be yewɔna nu vɔ̃ alo yenye nu vɔ̃ wɔla o. Elabe dɔ si ke ye eya ɖi vava wɔ na mi la, mewɔe afa kple afa o, ewɔe le blibodede me, eye enye ŋusẽ kee wòna mi. Eya ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzia, gbeɖiɖi sia vava nɔ wò be nànyɛ eye nàdze si nyuie be Yesu ye nye Kristo si nye Mawu la. Nyɛ eye nàdze si nyuie be Yesu Ye nye Kristo si nye Mawu la. Yesu si nye Kristo la ye nye Mawua. Mawu bubu ɖeke megale afi ɖeke o. Eya ta mi xlẽ Mawu ƒe nya le eh, Mose ƒe agbalẽ evelia me tatɔ kukuwoe ne kple wuyatɔ la.

The name you should you shall call me from generation to generation. This is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. English ƒe eh, ƒe akpalɛ ma mi xlẽ. Enkɔ sia ye miayɔ nam. L'Éternel, le Dieu. Je suis Dieu l'Éternel. Mavɔ, mavɔ, mawu. Ne míagblɔ le ƒegbe ma, éternel, mavɔ, mavɔ. Mawu mavɔ, mavɔ. Eta gɔme, je suis Jésus. Je suis, je suis. Yee nye. Mawu gblɔ na Mose be, Ame si menye, eyae menye. Eye wògblɔ bena, Ale nàgblɔ na Israel-viwoe nye si, Menye ye dɔm ɖo ɖe mia gbɔ. Esiae nye nye ŋkɔ tegbee, eye nye ŋkɔ sia dzidzime dzidzimewo katã woayɔ nam. Mose ƒe agbalẽ evelia Etametɔ kuku wuiene yi ɖe wuiatɔa me ne míatsoe kpoe nenema nàse gɔme. Nu kae ma wòdi be míanya le fii o? Nu kae nya le gbɔgblɔm na mi be nànya o? Nya le gbɔgblɔm na be nàdze si be Yesu la ye nye Kristo ke nye Mawu. Mawu do ɖe eɖokui fia Moses eye wòɖe eƒe ŋkɔ gɔme nɛ. Ŋkɔ ka yɔm wole egbe o. Yesu, je suis celui qui je suis, Jesus, Yesu ye ma, si ke nye Kristo ke nye Mawu. Egbea ame geɖewo gbɔgblɔ be Yesu tɔ ye nye, Yesu tɔ ye nye. Vɔ ne womeyɔ wo be Kristo tɔ o la, Ke menye Mawu vi o. Se gɔme nyui ɖe. Eya ta Yesu ye nye Kristo ke nye Mawu. Eya ta ye Biblia gblɔ na mí le agbalẽ si ke míyɔna be eh, nukɔ eh, Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔa, etama tɔkpukpui gbãtɔ gblɔ na mí be leke o.

Eye ame sia ame si lɔ̃a ame si dzi la, elɔ̃a ame si ke wodzi tso eya amea me hã. Nɔvinye, gbe ka gbe ya la se nya ya gɔme o. Eŋu ɖe ke be míase nuwo gɔme kitokitokitokito ne wòakpe ɖe mía ŋuti be míaƒe Mawu vinyenyea ne wòade blibo. Yesu ye nye Kristo si ke nye Mawu la. Nenema ke medi be maɖo kpe dzi na wò. Nenye be exlẽ Yesaya ƒe agbalẽ, Yesaya ƒe agbalẽ ta ma si ɖeke, kpukpui ama atɔ kple ama dia gɔla mi be leke o. Ebe elabena Wodzi vi na mí, eye wona ŋutsuvi mí. Dziɖuɖu le abɔta nɛ, eye wotsɔ ŋkɔ nɛ be Nukunu Aɖaŋuɖela. Mawu Kalẽtɔ, Mawu Kalẽtɔ ye nye vi si wodzi na mí, Yesu. Kee nye Kristo la ye nye Mawu kee nye kalẽtɔ. Fofo mavɔ ye wònye. Ŋutifafa fia. Ele se ma? Mawu kalẽtɔ, Fofo mavɔ, ŋutifafa fia. Ele se ma? Ame kae ma? Yesu kee wodzi ɖee. Ye nye Mawu ke nye mavɔ mavɔ ƒe mawua ye ta english eh, francetɔ be l'éternel dieu mavɔ mavɔ mawu mavɔ mavɔ ka yewo ya le o yesu kristoa ye nye mawu mavɔ mavɔ ye nenye be enye tɔ nenema la nɔvinyɛ ke enya be nanya be ekpɔ ametakpɔkpɔ geɖe ŋɖeke magado ŋke na o gbeɖe o ŋɖeke magado ŋke na o gbeɖe o elabe èle Mawu Ŋusẽkatãtɔ ma ƒe kpɔkplɔ te. Ye ya madzesimadzesi la, ye na be ame geɖewo tsaka agbe le wo ɖokuiwo me. Ye wole ɖokuiwo yɔ be menye menye menye tsɔtsidela, meya tsɔtsi, mexɔ Yesu dzi se. Be nya be Yesu ke dzi able gbɔgblɔ be ye xɔse ɖe kaƒe ale ɖokui yɔ be eyɔe be Kristo tɔ ɖe. Ɖe exɔe dzi se be Yesu ye nye Kristo ke nye Mawua? Ne exɔe se nenema la, ke ewɔ dzi tso Mawu me. Eya ta wogblɔ be ame sia ame si xɔe se bena Yesu ye nye Kristo la, Mawu me wɔ dzi tso. Aha, ne egbe xɔe se be Yesue nye Kristo la, ke nènya be Mawu me wotsi tso ya nye Mawu ƒe vi. Ya nye Mawu ƒe vi la, woayɔ be Kristotɔ. Ya nye Mawu ƒe vi la, woayɔ be Kristotɔ. Eye mɔnukpɔkpɔ alo gomekpɔkpɔ geɖe le asɔasiwo le eyama me. Elabe versiwo alo kpukpuwo le zã kpukpui blave sɔm alo ŋɔŋlɔ blave nuya agbalẽ blave ye mi ka me mi kpɔ be leke mawu ƒe nyenye yesu kristo ƒe mawu nyenye wole gbogbo miaga yi dzi geɖe tsɔ wu ya nɔvinye edze be ne enye leke la na ya be ɖa mawu enye wò takpɔla eya ta ye gamama la gbɔ wa gbɔ nɔ be na Mawɔ wò nànye akɔbli sesẽ na dukɔ sia, woawɔ avu kpli wò, gake womate ŋu ate ɖe nuwò o. Woawɔ avu kpli wò, gake womakpe dziwò o, elabena meli kpli wò, be maxɔ na wò, eye maɖe wò Aƒetɔ ke nye Mawu ŋusẽkatãtɔ ye gblɔe. Aʋakɔ ƒe Aƒetɔ ye gblɔe. Ese ma? Elabe meli kpli wò be maxɔ na wò, eye maɖe wò, Aƒetɔ ye gblɔe. Maɖe wò tso ame vɔ̃ɖi si me, eye maxɔ wò le ŋutasẽla si me. Aƒetɔ mavɔmavɔ kee woyɔ be, Enyee nye. Menya ame si menye. Ŋkɔ ma wole ayɔ ni tegbee. Je suis. Je suis. I am who I am. I am. Jesus Christ ye nye Mawu. Nɔvinye se gɔme nenema. Ne se gɔme nenema. Na be Mawu nye anyam amat eh, Mawu nye taɔkpɔla. Mawu nye takpɔla, vɔ ne mèse gɔme yewo dzi o, abe ale si ke Biblia gblɔ be ame sia ame si xɔe se bena Yesu ye nye Kristo la, Mawu me wodzi tso. Wodzi tso Mawu ma. Ne exɔe be Yesu nye Kristo wa, ye nye Mawu la, ke Mawu me wodzi tso. Ne menye menye menye Mawu me wodzi tso ɖe, kalatɔ nye Mawu via. Ke ne anya be Kristo ye nye Yesu eye wodzi tso Mawu me la, ke enye Mawu vi. Egɔme be Mawu ake ye nye Kristo alo Yesu Kristo nye Mawu. Na se gɔmenɔnɔ la, ke dzagbã be nàwɔ ɖe edzi ne nàkpɔ nukunu ke adzɔ le agbewo me la. Yesu neyra wò. Egase nɔviwò Yesu nyo. Woyra Mawu lolo evɔndziɖola ƒe gbe tso True for Greatness Mission, Australia. Woyra geɖe. Amen.